Għall-ewwel domanda, għall-domanda ta' Mark Farrugia fehmiet mistejken, kienet daqqa kbira. Ma tistax timmaġina jinqatel pulizija fl-aqwa ta' sożitu kemm kellu 22, 23, qas naf kemm xi ħaġa kellu. Sfortunatament kelli kelli xorti li ninvestigah jien personali kont għadni assistant kummissarju dak inkarikat mid-dik jien. Ehm, kien kas ikrah immens. kellu ġinu ġej minn familja so ġenituri tal-ġen. Sirt nafhom. Kien każ kissirni personali, mhix li li bistan diversi membri tal-korp. U ħdejna ninvestigaw, U sfortunatament id-daqqa kienet ikbar imbagħad meta rriżultalna li sfortunatament kien hemm membru tal-korp tal-pulizija ieħor involut fir-reat tiegħu. Ġifieri d-daqqa kienet doppja. Ġifieri apparti l-ewwel taqla daqqa isek il-pulizija hija vittma tal-kriminalità u mbagħad f'daqqa waħda l-pubbliku Pulizija stess qatlu ta' I mean, you know, anki l-impatt negattiv. X'kien il-motiv wara? Jessa ngħidlek, l-impatt negattiv kien trement, pero aktar minn hekk, jien interessani mill-vittma l-aktar minn kollox, kien veru bnidem rispettabli, tifel ta' xogħlu għadu jibda d-dinja. Dan il-każ in a nutshell, in a nutshell naħsbu aħna l-inqas dejjem x'naħsbu aħna, però dak l-ħsibna aħna ħasbitu l-qorti għax kien hemm ħtija. Dar kollu fuq sempliċiment tikit. Ta' tikit da' tifel lil persuna tajjeb, inzerda dal-persuna kriminal dak iż-żmien, kien jinvolvi ruħu f'attivitajiet kriminali. Naħseb li kien bnidem minn dawn bir-rispett kollu kriminal kriminal. U spiċċa talab lajnuna ta' xi kollegi biex jinħafillu dan it-ticket, forsi kellu raġunijiet oħra warajha, għax inti tinsiex karozza pparkjata f'post jaf kellha torbtok ma' crime. Tajjeb? Jiġifieri nemmen li kien hemm raġunijiet oħra warajha jiena għala ridt dat-ticket ma ridux jidher f'moħħu. Forsi avviċinaw 'il dat-tifel, dat-tifel baqa' sod għax għamel xogħlu, Għadu ġdid. Pprova javviċinaw sħabu u jwaqquh ukoll biex jċedih. U dat-tifel baqa' sod u persistenti li jagħmel xogħlu. U nemmen li l-mottiv konsegwentement spiċċa ġie maqtul minħabba f'hekk. Issa, sfortunatament irriżulta li kien hemm membru tal-Korp tal-Pulizija involut. Kien hemm ħtija, il-qorti ma mhux sempliċi. Kien aktar minn persuna waħda li qatlu. Nemmen li kien hemm ħadd ieħor jiena, jien personalment. Iva, nemmen li kien hemm ħadd ieħor u nemmen li dal membru tal-korp tal-pulizija li ħal akkużi u nemmen li nemmen x'nemmen jien naħseb li jaf ħafna iktar milli għallinna. U għal raġunijiet ta' biża' jista' jkun ukoll Ma qalilniex kollox. Ma ridx jikxef forsi l-persuna li qabditu. Però minnu mbagħad kien ħareġ ukoll dal-crime, kien ħareġ ukoll Kellna membru ieħor fil-Korp tal-Pulizija, stazzjonat ukoll f'dak id-distrett, li bagħbas is-sistema tal-PIRS. Aħna fil-Korp tal-Pulizija għandek il-Personal Incident Report. online kull ħaġa li ssir tidħol fuq il-kompjuters tal-Korp tal-Pulizija jkun qed tidher ma' kull distrett u mad-depot kollu. Xi ħadd daħal fuq is-sistema u ħassar dak il-crime. Tajjeb, kien l-impressjoni s-servir tajjeb. U wkoll konna ħadna passi kontra tiegħu u dim il-qrati u nstab ħati wkoll. Ma kien każ jikrah. Il-familja tiegħu sirt nafha jiena, sirt nafha sew, ħafna, ħafna, ħafna, niftakar għamilnilu bust, ħadt għarxien b'tifkira tiegħu. Jiena kont semmejt waħda mis-swali li kont għadni kemm irranġajt ġewwa d-depot, b'forensika, kont semmejtha l-ismu, ġibt il-ġenituri tiegħu jiftħuha. Kien każ kissirni personali, domt għaddej fuqu imma fl-aħħar rnexxieli nasal. Dak kien, dak kien sempliċiment fl-erba ta' filgħodu, dak kien żmien jew fil-ħams ta' filgħodu xejn spiċċa miskin id-duty tiegħu, irritorna d-dar, kif qed jiftaħ il-bieb ta' barra qatlu hemm. B'tir?
Tir, tir, tir ta' center kien, center għalija. U qatluh fuq l-alba tal-bieb, quddiem il-bieb ta' ommu. Ommu ħarġet u rat dik it-traċedja. Mela tlaqna?